out more about this 07191040 newewo unokwanisawo kupindira munyaya idzodzidzi tichivonesana nekubetseredzana ndoda kutanga nemi sekuru mafuta muri pedo e, nesu tichitarisa mudzimu yomwana asingazivi baba vake inopindira here kunyange mwana uyo asiri kuziva kuti mudzimu yangu iye ndeyana shato asi achifamba achizvinzi ndimhofu Ah, ndinotanga nekuseka chandisekesa ndechekuti uh, kune kunyeperana kuri kwakanyanyisa uh, munzvimbo nenyaya yekuti vanhu vakufungidzira kuti ukafunda stereki uh, vakungoti mwari ndiye akasika munhu aiwa mwari munhu anosikwa nababa namai uh, ndo anoita kuti munhu ape zvichireva kuti ropa rinonga riri mudumbu memunhu nderababa namai mm -hmm. zvisinei kuti uri kuwanza vana mai ndimi unonyanyowanza uh, ah, kudzinza remwana wenyu muchiti baba handichawazivi idzodzo ndo dzinonzi nhema chaichaidzo nekuti um, unogona kuwa uchikanganisika asi panenge paine vanhu vairi unenge uchifungidzira mm. kuti tangira munenge maakunyara kuti muzonzi maiwa muri pfambi mm. asi kubva izvozvo zvinowanika uh, mwana akauya kudzinza zvinofanana nedzinza redu revaduma vaera mwoyo vana mwana asingadi kuyamwa waienda kuseri kwedhoo kana kuti kuseri kwehozi wonzi aiwa eh, chiyamwa henyu mwoyo chirandi tiri kuzviziva mm. eh, muchiita chihwande muhwande asi panosvika nguva nyangwe munhu achiziva kuti ava havasi baba vangu ama iri harisi dzinza rangu kudzinza rekwaamai wani ndosaka uchizonzwa kunzi kunoda eh, mbudzi kana mombe yemaridzwa munhu akatochengeta munhu asiri yewake anofanira kutotendwa kureva kuti pane sununguro inoitwa kuripira kunoitwa kuti munhu iyeye azokwanise kurarama zvakanaka tomboti imi munonyepera uh, kuti mwana ndevako kazhinji Nyika ino yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vana vaite kunge mhendera mumbwa kana kuti vangopenge penge mumastreets umu ah, mhepo uh, iyoyo yekuti muri kuwaendesa mumhuri dzisiri dzavo vanobuda e, mudzinza iroro vanodzingwa kana vadzingwa mudzinza iroro vanoenda mumastreets kana kuti vanenge vachitodzi ukada kutoteera mwana anenge achida kuenda kuna baba vangu kumubvunza kuti nababa wako kupi asi anenge atobva kuna baba wake asi uchitonzwa toda kuenda kuna baba wako kuti ava ndiwo baba wako oti wo handinge ndisinga obva adzokera asi unomunzwa futi achibva achiti ndiri kuenda kuna baba wako woshaya anogarwa nemhepo dzedzinza rekwake dzinowanikwa dzichitaura maari mm. kuti ini pano pamuzinda pendira handisi pangu okay. mai vacho vanenge vachiziva kuti mwana uyu kana kuti vanenge vachifungidzira kuti mwana uyu aiwa haasi wekwana mheta ndekwana mhofu pane zvinovawana here maererano nemudzimu wemwana iyeye kuti ari kuchengetwa kana kuti ari kupuhwa dare risiri rake um, mukanyanyocherechedza e, kune mhuri dzakadaro kazhinji kana vaitira dzinza risingaiti mukadzi iye haararame mwana anosara ari ega imhike yakatoiswa mune mamwe madzidza kuti e, mai vanotokurumidza kufa nekuti vanenge vaine mhosva yavanenge wabatirira vasingadi kuireurura vasingadi kubatsira ndosaka uchizonzwa pamwe anozonzwa kunza mai vakashaika vanhu vari kunyanyonetseka zvakanyanyisa kuzotsvaka madzinza avo mai vacho vanogona kunge vashaika zvese nevange vachiti ndibaba vanogona kunge vashaika mm. eh, wotonzwa kunzi ndiri kunetseka um, kana kuri kwekuti variko vamwe vane dambudziko rakadaro vanhu vanotanga kutopetera vachitanga kukumbirira uh, kurudziro kwaamai kuti onai ndimi mune mhaka chitiratidzai dzinza kune anofemba matare anofemba rudzi rwekwake anogona kufemba rudzi remadzisahwira anogona kufemba uh, mativi mana mm -hmm. anogona kufemba akatotaura kuti ah, e, nhai manjenjenje uri kuzviti manjenjenje rumira mwoyo okay.
right, got you. Uh, evangelist vashayombe mamuka sei toziva kuti muri kure chaizvo asi tiri kufara kuti chirongwa chedu munotipawo nguva yekuti muve machiri evangelist imimi makanga mambotaura pandakataura nemi nezuro muchitaiwa for lake zvinhu izvi there are certain spiritual consequences of mistaken bloodline mungativonisavo here evangelist how do you explain how this spiritual realm actually responds to these situations particularly when the dna and the identity are hidden thank you very much ndikukuwa zvakanaka eh tikukuwa zvakanaka

asi akachengetwa nedzinza rekwajuda i want this to be very clear akachengetwa josefu aiva vedzinza rekwajuda mberi apa anozonzi son of david mudzinza rekwajuda mm-hmm. vanhu vanoti ndoni jesus son of the tribe of the lion of judah

vanemba kuno mhm. ishmaeri akaberekwa akazvarwa zvikanzi uyu usanyanyotya nezvake haasi mwana wesara nokuti achabuda munhumu yasara ndiye mwana wecovenant spiritual child underline that asi uyu ane makomboero ake aachapiwa agenesis chapter eight mhm. enda zvakadaro mwana wake mhm. tinoedza kutaura kuti kuti vanabaa aitaura kuti mwana anoberekwa mbapo pane inonzi paternity fraud mhm. which is intentional yataurwa nawamafuta kuti mai vanenge vachitoziva kuti mwana wavo ndiye wamoyo vaita zvakatoziva rimwe chete ila pakasiyana ka nevhika nemazuva mashoma shoma mm. unintentional yozobuda aiwa mwana asi munomu mm. theyare seeing this thing through tinasho mukati kozoita imwe futi yekuti it's accidental mwana anobarwa muchipatara manesi anogona kushereketa manesi akunzi mistake mm-hmm. vana vakafanana baba vanoera mhofu mm. vazviziva kuti mwana ari kuno haasi mhofu uyu mm. mai vamwe vadudza kana vana kududza asi vabuda pachena kuti mwana uyo haasi wenyu baba mm. zvakafuna baba kuti ndobvuma kuti hongu ndazvinzwa asi mwana wandakamurera zvinozona zvinoita ndakumuchitora zvangu mm. spiritual adaptation or even physical adaptation where the child is now adopted not only in terms of staying in the house but it means i now have to go to my people to my clan to my spirit to say ndakumutora ave wedu tomuchengeta sokuchengeta kwamunenge tavedu tomukundira kana kuti kana achifamba anochengetedzwa nedzindo redi sezvamunongoita asi haasi mwana wedu nekuti vakuru vazovataura kumba mm. aina mwana right saka maonero enyu evangelist how do ancestral connections and even bloodlines start to manifest in this child life tomboti hazvisi kuzivikanwa hazvisati zvadudzigwa kuda mai naivo vari kutofunga kuti aiwa ndagona ava ndivo baba chaivo chaivo Do you think this child can also unknowingly carry the burdens or even the blessings of the bloodline even though they are unaware of it? Saka paita bvunzo mbiri iyoyi zvinozoputika sei how do these ancestral connections as far as the bloodline is concerned start to show themselves in this child asiri kuziva but then also anotakura here e, kutukwa zvese nemakomborero anenge agara ari eropa rake nyange asingarizivi
ndo panozoti pandinogara ndichitaura inini kuti we need to find a common ground between christianity and our african spirituality mm. and we need to move together as one because the one other

upenyu huri pachokwadi kana paine zvinomunetsa zvaakutanga kuchibatsirwa nekuti vopa ake vanenge vachichema vachiti imimi makatisipika musi medu muno mm. hazvisi dzinza re unless kana vana mhofu vatoti ehe tazviziva asi kuti tideadetifer kuti mwana wange kwakati hatikuziva zvichida mai haachagona kukuziva asi isu sitaakunotora mm. poit bawirirano mm-hmm. yemweya i think in this regard my, my, my brother

Okay.
Uzogarisira zvose here? Ko kana ndichishava ndikaenda kunoshava ndikanotsudzura tikadya nemukaka tikadya nemachanga ndikambobudirirawo tikadya nebhisi tikadya nechicken mwana achidya ndikanoitawo chikoro chacho inogonawo kuwana if it's a group a school subgroup a school or any other school mm. zvenda nekuwana kwangu
Alright, it's capital 104 FM Harare Zabi kuchengeta mwana asiri wako siri kuziva unofunga here kuti pane zvazvinoita pachivanhu chedu do you think it has spiritual repercussions raising a child not knowing their true identity their heritage 0719 ndichaverenga mamessages enyu ndivamashaya mombe vavachidudzira ivo maonero avanoita kuti aiwaka zvinhu izvi zvine zvazvinoita pamweya e, kuti mwana anenge asingazivi rudzi rwake asi iro roga rinongozotsvaga muridzi waro kuti aiwaka e, eh, iwewe unofanwa uri ukadai zvino semutendi vamashaya mombe e, ndachida kuona kubva kwamuri kuti zvino semutendi munogamuchira here kuti there are actually divine interventions that can actually then come in to protect this child that's being raised under false lineage chitendero chinopinda papi panyaya iyoyi Uh, follow, I, I really want you to expand your question. Ururi, is there a particular ritual that we say in order to inculcate the child into the family? tiri kuti isusu tiri kuti isusu eh, pakunamata samakristu tatonoti mwana uyu ndeyekwana nyati handiti pakunamata kwedu pane zvatinoita here kuchengetedza mwana kuti aiwaka haasisiri wekwanyati ava wekwedu isusu vahera tembo ari kuti eh, or protecting them from the curses from the bloodline that's not theirs oramba achifamba nelineage yake the, the, the first initial ritual

nemupfungwa dzemunhu mm. because we are human beings we should not ignore that psychological settlement mm. the psychological i think appeasement it is here kuti neropa rajesu haasisiri mwana haasisiri tembo mazvimba kupo amba tichiunza pambe deso kristu mune zvinhu izvi zvakada seizvezvi these are purely human issues that have to place a particular dna of a person mm. jesus does not enter into particular dna because dna It has to do with a sexual transaction between a man and a woman and a man's DNA. Saka pachitonzi zvavanonikwa zvababa nezvamai zvinenge zvapinda mwana imomo hapana kana mukanamata sei kana mukati munamata zvakaita sei hakuna hatidi kunyebera mhm. sekuru isusu pachivanhu chedu eh, tinoziva kuti nyaya yemudzimu yekukoshesa kwaunobva inyaya chaizvo chaizvo yakanakisa ndosaka vanhu vachikubvunza kuti musha kwako ndekupi wotaura kuti ini semunhu anobva kwadeure kana kuti kwazimuto kana kuti kupi kwaunenge uchibva ukataura titi kwana mafuta vanobva wati o oh, kwana futa kwana nhingi nanhingi nanhingi votokudza hama dzako dzose dzaunofamba nadzo tichikoshesa e, kwatinobva mudzi yedu munoona kuti kutadza kupa mwana e, lineage kana bloodline yake zvakanaka kunomukanganisa sei nekufamba nake kunomukanganisa sei nemidzimu yake um, izvozvo zvinomukanganise nekuti anenge asisina munhu anenge akamuchengeta because munhu anofanira kunge aine mashawi edzinza kana kuti warwi edzinza vanochengetedza munhu mm. uh, tochitarisa vamwe mana musataure ndimi dzeshona dzamusingazivi kuti zvaireverwei panonzi gomba harina mwana iyi inhaurwa yakinge yabuda pekuti munoziva here kuti kare kana kana folaki ukaroorwa kwamafuta mm. kana usingaikwanisi kuwa mafuta kana vasina simba rekuti uite pamuviri mm. eh, muzukuru kana kuti munin'ina aigona kupindira mumba mawo mafuta apindira aitouya orara newe kuti uite mwana mhm. wamafuta wofungidzira kuti a ah, inini mimba iyi yaitika iri hasi kunyatsomira zvakanaka aiwa ndeyako gomba rina mwana tichazviona pamberi apa mm. kwenge kuri kuvharidzira asi hakuna chikomba hakuna chikomba hakuna chikomba chaiuya tochitarisa menge makanyarara kumachechi muri kudaidzira kuti gomba rina mwana imi vafundisi muchirara nevakadzi vevanhu ndiri kuenda ndiri kuenda nemi saka kunhaurwa dzekuti gomba harina wana ka asi kazhinji kana imi muchiziva kuti munhu akazikana kunzi apindira mukadzi wemunhu airipiswa aigona kudzingwa mumusha
idzinza rangu rinenge riri wirirano remudzinza vedu saka hachisikomba kaicho ndinoda kuedza kwanda painopinda ichigadzikisa nekugadzirisa imimi nekuda kwekuzodzidza makatora mwana kana asingaiti mwana kana vana vasingaiti vana vari kushaya mbereko panzvimbo yekuti vauchikwe kuti vaite vana mava kuti aiwa unongopotawo neseri wotsvagawo munhu anokumitisa woita mwana uchichengetwa ndimi muri kuita dzidziso radzo nekuda kudzidza nekuti kare zvimwe zvinhu zvaigadziridzwa zvaakuzokonzera kuti kamwana kaya kaya kanozonetseka munozva pane imwe nyaya ndinoziva e, baba ukinge vaine vana vavo vatatu mm. waine vana vatatu watone good job vazoita mukadzi wechitu mukadzi wechitu abva atengerwa imba ose matengero akaita mumwe kuti mimba bata mimba haingadii haingabati mm. ozoenda kwachiremba oenda kwana sekuru zvonzi aiwa iwe une hauna dambudziko ane dambudziko maybe pamwe murume wako timatarisirei tinoita wosvika wotariswa onzi ah baba imi hamuiti mwana imi amuzvani mm. then at the end of the day zvakakonzera kuti baba wachaka wakafunga kuda kuzviuraya waona mhuri yese hapana kana wavo mm. wakutotariswa unana mugabe saka tiri kuti vanhu kubuda pachena tisakonzere kuti titi kana mwana anogona kuchengetwa ndokuti ndichengetwe pari izvi zvinhu zvendiri kutaura zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuzibapachivanhu chedu sekuru mafuta dziriko here zhira pane zvinoitwa here zvekuti mwana yeye anenge arerwa kusiriko zvichinatsiridzika pamudzimu mukurarama kwake e, a kana pane zvaashishiresveka nekuti ari kurarama e, lineage isiri yake zvichigadzirika ipapo um, dzimwe mhiko dzaibatwa makare ah, hadzichabati uh, nekuti kwedu isusu taitoziwa gomo uh, raipindwa nevayera mwoyo chete rokuti ukapinda ukasapinda imomo uri muyera, usiri muyera mwoyo waigona kurumwa nenyuchi mm. uh, zvaitaura kuti mwana uyo anongorumwa nenyuchi zvaikurumidza kugadziridzwa mm -hmm. e, pane mamwe madziwa aigona kuti uyu achizivikanwa kunzi apa kana asiri muyera mwoyo hapfuuri tochitarisa pari zvino munhu kana akadaro pano kwatinoti kuhaka kana kudhonza mweya wedzinza rekwake kuti ukutaure paari munhu achitaura dzinza rake tinosumira kuburikidza namai vake kana taziva kuti mai vake vanoera chii kana mbuya vake vanoera chii ndowe tinokumbira kuti zvizouye zvichirotesa nekuti wakasadaro mumwe anoshaya mbereko chaiye mumwe anoshaya basa vamwe wakadzidza zvekudzidza unonamata ka ukagoverenga ngano dzemasangano akasiyana siyana whether yamuslim christianity or whatever mm. even kuchiwanhu kwacho ukenge wasi zvisina kunyatsobatwa zvakanaka unogona kutedzera chiwanhu uchiti uri kuchitedzera pasina chinofamba oh kana mbereko oh when we think about identity often we connect that with ancestry we connect that with our cultural heritage do you think faith what you believe in spiritually especially if you're a christian does it translate transcend blood in other words kana uchinamata kunamata ikoko kunokwanisa here kugeza kwaunobva ugokwanisa kuva mumwe munhu 0719 100 we're hoping to have brave madzime because he believes uh, quite that that uh, as long as you that it doesn't matter those things do not have a spiritual effect we wanted to have um, his side of the story nganipoverenga mamessages avuya svika sisi nyaya idzi i think it's all up to god because had a case whereby pastor akaita vana outside wedlock of which iye wacho aisatozviziva aisatoziva udzinza rake so tell me vana vacho vaizodii nekuti baba vavo don't even know kwavo i strongly believe is about people or precisely the alleged father alleged father asingazvigashiri nekuchengeta mwana zvakanaka for his part anenge asina mhaka pamwe anotokomborerwa many people havazive vasiri vedzinza ravo vamwe vakatofa vana vacho with no identity or vabereki kana nana sekuru nana mbuya so at the end of the day god knows and so things sometimes kune makunhakuna futi whereby relatives uh, close vanomirisa hama kusvika murufu hakuna vanhu vanozvigadzisa panyaya idzi ndivhini ari kuteerera ari paavendale zvikai hapana chakaipa apa pakuchengeta mwana wemumwe murume asingazvizivi okay yes in africa chivanhu chiriko but midzimu yake yemwana iyeye inotogwisa namai vake kwete ini because ini handina zvandiri kuziva men we describe it as our worst nightmare right but

that won't be possible if the child is not a biological child. That's my belief. You can do all the physical support, but spiritual part and blessings hazvisviki dzimwe nguva sekuru vanotadza kupindura zvekuti zvinotadza kubatsira isu vatema uh, wavabvunza kuti pane chinogadzika here vakuti mazuva ano hapasina vari kutii hakuchina chivanhu here let me start with you um, evangelist mashaya ngombe mumboresponda kune zvataugwa izvi

exactly mwana akazenge agashira makomberero aifanwa akapuwa mukoma nekungwarisa kwamai eno mwana iyeyi anga asiri vababa ivavava makomborero kana kutukwa ikoku kukwai vane simba here pamusaka pemwanawo nyangwe vaigashira kuti mwana wavo
zvinoitika futi izvozvo first born anenge ari wekwamurindi ekwamofu bofu first born anenge ari wekwanyati pamwese eh. anotida anenge ari kwamofu zvinogona itika kuti painheritance upfumi hwese unofanira kuenda kwana mofu mm. unoenda kwana nyati mm. now mwari anotamba naye nyaya here iyoyei anogumbuka mm. because ukaenda bhuku ralevitiko nebhuku ranumbers muri nemhuri inofanira kuwana inheritance yayo maringe neuku ushe hwavo nemadzitateguru avo mm. no one is supposed to get more or less than other mm. those zvinhu zvizoita kuti wapiwa upfumi usiri hwako uchakushungurudza uchakunetsa mm. god comes under responsible so ko azosvika pakutambura sei hausi weikoko nekuti homwe yavamhofu yatapudzwa yaenda kwaisina fanenge ichienda mm-hmm. zvirimo zvinhu mhm. hanzi kufa hanzi kufa kwababa kwa, wacho zvinhu zvese zvaka zvatsakatika uh, ndataurira kune kune, kune, kune, mute, kune muteerere ngachiti handina kuti hazvigadziriki ndati tinosuma kuburikidza nedzinza rekwako mm. tinokwanisa kuwana dzinza rako zvichidaro ndopamumba unozonzwa kuti kwenge wasvika uye munhu wetinoti vanhu vakaberekwa vanhu vanowanzoseka vachiti musango Uh, dzinza rinenge riri musango kazhinji hakushayi munhu anozosvigirwa ikoko ndokunotobuda midzimu mikuru ndichizotaura kuti Eh, isusu muri kuti titi waira soko isi tiwaira mwoyo wototanga kuudzwa dzinza rawo kuti zvakamira sei ah, dzinza harirasi mhuri yadzo nyange zvazvo ukaramba kuti inini mwana uyo hasi wangu akuudza kuti mwana ndewake zvichida pane dzimu rino kana kuti mutsaru anosvikogara ikoko mese munozokotama makotamira munhu asiripo achikuudzai nezveushe hwenyu saka hakuna hakuna mwana anorasa saka panyaya yeku ndiri kufunga nyaya yamozisi tataura iyoyo yana isaac narebecca mubhaibheri mozisi ndomwe akanga achichengetwa of course isu sinofa tinoverenga nyaya yacho tinoona kuti aiziva kumba kwake asi pepamwe anenge ari mwana wemubhasikiti asingazivi kwaakabva wotochengetwa kumba kwevamwe vanhu i'm wondering how exactly then does divine purpose work in a place where

up to 30 between 30 and 40 years ndoparadza zvata handisi muya handisi mwana wechipita in israel one he had compassion for them zvaitomunetsa kuti why do i feel for this place mm. number two asatizodudzirwa kuti iwewe hausi mwana muno pamusana pemusikana akange aripo paakatorwa achibudiswa mumvura anga ari handmade waprincess mwana wafarao mm. ehe akayamwa mazama hama yake vekubereka jochebet mm. iri pachena ana miremu aiziya asi ana miremu anambobvirawo fumura gurero rero mm. musikana iye akufa ndiye akati atiwa wasimwa nemunomi iwewe ndokudza nhoroondo yake ndokubva kunobvunza ngaaita amai vake because he saw himself as the prince of egypt ndokubva kutiiwa anyway now coming back to that ndosaka aka akazouraya misipita ndosaka akazotisa zvakamukurira kuti anogara noutetetete mm. hamba nevene vangu vachitambudzika ndichizviona patrick contributing towards it right right okay saka muri kuti chii mfundisi tiri kuti is there some sort of zvinozoshanda say this idea of a divine purpose the spiritual power now you living in that whilst your identity is hidden and you not knowing nokuti vamwe havasi kutozivana nhasi pane pazvakaresveka vakatsvaga

e, vari kunyatsozviziva kuti vane mudzimu mumwe wacho unotobuda uchitaura havachadi kuteedzera nhaurwa dzemidzimu inowanikwa ichiwapa nhoroondo yekwaanobva mm. woti inini just hold on it's not it's not it's not nati kutadza kutaura inzwa kutadza kutaura hazvirevi kuti vanenge vasingakwanisi kutaura vanotarisa hana dzenyu kuti wakakubudirai pachena munhu yaanoenda kupi vanonyarara kusvika panguva yanoona kuti zvaane kodzero yekuti tikuudzei pari zvino chachaizvo ndikakwanisa kuona mudzimai wako nevana vako ndikaratidza kuti mwana uyo haasi wako ndikakuudza ipapo unogona kubaya munhu nedei nebanga but ndinongokumbira kuti zvizobude pachena nerimwe zuva nekuti ndinenge ndichida kuavoida rufu kana waona kuti pane demo midzimu iyi hakusi kureva kuti vanenge vasingaone hazvirevi kuti vanenge vasingadi mhuri dzavo time yedu chete ndo yapera mubvunzo wandinoda kusiyirai mose kuti mungodaira muchingoti hongu kana kwete nenyaya yatiri kutarisa mararamiro atiri kuita nhasi mahasha emombe mataura imi kuti zvinogona kuitika kuti munhu uri kurarama usiri kuziva dzinza rako chairo chairo for one reason or another so do you think faith your tradition your lineage as well as where you are at now coexist without conflict without you knowing your bloodline uchinamata asi midzimu yako iriko can these things coexist as far as the conversation we're having today